Demi Maggie Taja pen pedis ati Ditinggal nuan pegi Kuli tu tetap nganti Nuan pulai belari Oh ambai sulu ati Nama kebuah no di. Loretta Jen Aram kitai main keruai Aram kitai main kuluk wai Nama gaga duai legan babilik Aku kani lik Apuh bamput.
Nah. Ni part di malam tadi. Nah. Ini ku ka madah ka pi indai dik, agi bini dik. Bi udah ditu ila. Anu orang dia ila. Madi dengan ipar aku ti ukai. Nah.

Ngangkat tusuk ka ka langkau. Langkau. Huh, mangga manis mansa wai. Huh, bajak wai. Ulih udah. Hmm, seksi. Wow, mercik. Huh, bau beli biang mansam, mansa. Bau beli mansam. Ika bajak ikut ikai. Wah. Semua ora udah nemu sapa ngacau pangan ku ngelama tu. Butuh pai ora nya. Hei, ngacau nya nemu aku. Ah, begulau, begulau. Nampak kita di bawah nya. Ni bisa ampuh. Langkang ke bisa kerian. Nak kena ampuh. Nama nak kena ampuh? Kami atas tu ampuh. Nama tu baru ampuh. Ngahau dek. Aku ka nanya kitak ngirup. Nama reti malam minggu? Reti kita nama. Aku ka nanya kita nama pengawa kita ujung minggu maya enda gawa.
Nadai pengawa bukai tuan, enti enda ngirup, ngepap. Nya mun kita meko belama teti ngirup aja aja.

Pesan aku ngagai nembiak kereja baru, anang enda bejudi, anang enda ngirup. Laban enti kitai enda nemu bejudi, kitai enda nemu ngirup, tinggal pemansang kitai. Uji ditu enti ditanya sapa enda ngelala lochan, whisky, snow, semua orang ngelala magang.
Sigi amat munyi ke jakau aya nya. Diatu orang mesti nemu ngirup magang-magang. Ti dimeda aku diatu nya. Nya kebuah aku besai kuyo tu laban aku enda ngirup.
Ati runding ati kaban ti tua ngaga sekula ke ngajar orang ngirup ngajar orang judi. Setuju deki ni. Tambah mega tua dah deh bisi nanam ketum, nanam ganja ulih ka dijua. Ooh aku cukup setuju. Nitih ka aum tua teram lemai ke mari tuai sama udah setuju deka muka sekula ke ngajar orang bedudi enggau ngirup. Kempi ke jari wai. Aaa manah amat penemu tuan ke deka muka sekula bedudi enggau ngirup. Laban ti kitai meda ditu dunya kemaya hari tu ba telipon ku tu au orang menua luar Udah chukup nyulut enggau maju ketegal bejudi enggau ngirup. Tu sida iya ke udah baru udah graduate ari sekula bejudi enggau ngirup tu. Mula asa itu aku ka badu ngihup lalu ka badu nginsap. Sapa mekara ke dengan hehehe.
Ui, kaban kaban.

Aku ninga deh udah kelalu cukup kering nya aku meda duit. Ku ka meda, nangka mih pengering deh.
Okay.
Nyaya. Apu nya. Agi agi kasih ah. Nyaya. Kasih ah agi agi kah. Nya ah. Mak kering deh tu nah.
Lalu deka kita ninga siti lagu ari kaban aku ke udah nyulut dalam main judi. Au, tang aku takut enti kita main judi enggai kita berutang. Tang taja pia, ninga ke meh lagu ari iya engka nyau ulih meri kita peransang lalu mai kita menang belama main judi.

Nyadi, murus duri ari lagu nya tadi nya iya deka madah kitai keni chara kitai iban ngiga duit enti maya kitai suntuk. Au nyadi nya tau meh nyadika chunto kitai. Nyadi sebiak aku tu iya nya bini iya ke udah chukup gaga ketegal laki iya udah menang judi sampai bejudi. Aku ninga ke marai bisi orang ngirum enda madah kitai.
Sida tau ngiruh meri nama kitai, Jamil wea! Jamil!
Dini bala sida enchah buah tu? Kada anang ngiruh buru tu. Tu enda nemu mai. Bedau sida, ku Pulai dulu ngambi duku ke laman tap. Jerak asai nemu.
Sida baru udah nurung irup tadi. Sida nemu tadi. Apa menengah sida ada?
Sida nyukai kamai aku.
Mari ku mela apai enggau indu buka ai indai ba sepital din. Sapa indu nya ba nya ni atur ati aku. Ini ini kemari. Oh kai ngasuh keti tekenyit aja.
Asai dek berapa keriak beli dek gawai tu. Ya ya asai ku empat puluh keriak beli aku nadai jangkau orang kediri ku aja nenggali haa. Ooh yb musi ke madahka kita enti mabuk aning ngemik ngimik bala indu enti mabuk pulai ke rumah pulai ke parking diri empu dinga kita.
Ini apa indai dek.
Mamput.
Oh, parai kita, parai kita. Sida dia nemu kita ada main sang ngirup nya, aku ngasuh kita madah sida, tak ada enti sudah ngirup. Nya bebai ke duko sida iya dia. Nya mai ko ke diri mati dulu. Berani rani nya kita namai bala kami tu ngiruh meh. Iga ningat kami udah nulong kita ngiruh lima keria kemari. Kuma dia nyamai ngambi ke lima keria nya. Udah aku nyala kemari bulih mayuh mayuh ikan. Nya pun udah perau. Kena kena lempa. Kita udah napa ngaca kemari.
Kami kemari ngirup aruai tuai rumah kami. Murih.
Ngirup dah nemu bebai ke nya kaban. Ku ka pesan ke sida bala kaban ke enggau ku ngirup kemari. Enti bisi ngambi baju ku tau nyu pulai nadai baju ku tu tetanung perut. Ku ga ku enti bisi nemu iya. Ninga.
Tah dih indai. Enda ngerimas ke nua beli aku. Aku meli empat lima empat lima keluar lima empat lima empat ga. Tu enda ulih kena meri rob maram tu agi. Nama penemu dek serentak LGBT ke maya nyadi jadi ditu. Ba aku nadai enda nanggul enda LGBT tu laban reti panjai ai nya lelaki gila bini tambi.
Ku Mayo deka ngeluarka album baru nya. Amah deh dak tea pia aku tu di mela pendiau aku tu baka orang penyanyi be ga nan nemu aku tu main bul Cristiano Ronaldo ega nan nemu ba dah tea ditu peda aku deh bedau tampar ke ba kuyo deh peda dago deh nya kontak ke agi baru deh nemu.
Ati jualan album baru deh ditu.
Apai kali aku madah ke deh aku tu ukai penyanyi deh sigi dah deh tambah beli ditu deh bedau tikau ke aku ngagai sungai beda rajang deh baru deh nemu isok isok. Kami kelia suba sekula naka pemadis enda baka kita diatu. Kita diatu nyau nyamai suba enti lapar jamu guru besar meh curi kami kita tu tu kita semua tu nyamai mega telefon bisi nadai tega nadai kita depei baru. Isna sinsa laku ditu udah chukup maju kita ka nemu nama re sia inya laban ku fokus ngagai nembiak sekula. Sida nya meh regula ke setemu aku ke semampai meli ensap ku belama kelebih agi nembiak sekondari enggau nembiak universiti. Tauka enda, seorang manusia normal tidak boleh menyentuh telinga dengan siku,